Daspa bilichinima yi kuuni pɔn zuɣusima wulana ka ti yaa kɔkara ti puhiri mabiligu zaasa daspa daspa. Jɛrigu daa doo ko duniya ashee ti zaa duniya n dahila yi jɛba ŋun daa boli waani yuli ni jɛrigu ʒe m bimbarigu ka bimbarigu gbaai o. Ni buŋ to buŋ, ka buŋ dii di. Zuŋɔ n kamina n-leei a ti yɛla, mɔɣuni biŋkɔb kpɛma ŋɔ yɛtɔɣa ti na bi di yuŋ saɣim. So m-bɔhi bɔhigu zaŋ kpa di polo, di zuɣu ʒili ma kpe ŋɔ. Ti na mini pun yɛli bɛ yɛtɔɣa pam pilaafɔm ŋɔ puuni. To amaa ka lala nir maa ti bɔhi lala bɔhigu maa, ka lee malila daliri. Di zuɣu ka n labina ni n ti yɛli bɛ yɛtɔɣa. bini ŋɔ yɛtɔɣa ka o bɔhi bin sɔŋ pee ŋɔ ŋun bɔŋɔ lala bini ŋɔ mali yuya pam o bɔhima mi ni o di yɛn suhi o ka bɔhi bɔhi shɛli ni bini yiɣisiri na bi wuni o kunduŋ kunduŋ ka wum ni o daa bɛla Dagbaŋ ŋɔ ka tooi gbahiri bin niɛma ka gbahiri daadama nima. To amaa hal ni zuŋɔ ti ni ni ni ni ŋun na ʒin kuŋ ka so yaa ni ŋun gɔŋ chɛro kunduŋ yaa ka za bia o ni nyɛ o la zuu yaa ka zani ni lala bini maa ni o daa lee nyɛla varisigu m-be biɛhigu ni bee o daa kul nyɛla binniŋ m-be biɛhigu ni. Di zuɣu n-ʒili ma maa. Kunduŋ daa nyɛla binniŋ ka be biɛhigu ni hal ni zuŋɔ ka na be biɛhigu ni. Dagbamba yɛliya, Ni a bi mi nira, a bi nyari o daani. A kul ni tuhi li soli, ka bɔhibu nyɛ zaɣ kaya ni a bi nyu, a ni bi mi o maa a tuhi o soli. A nya ŋun paya ŋɔ? Ŋun ka bɛ booni Kunduŋ maa. O mali yuya pam. Shɛb booni li Naɣinyili, ka shɛb booni Tandɔɣu Nachinnaa, ka shɛb booni li Afaasani, ka shɛb booni li Dikpini Baɣisirigu. ka shɛba bɔri o kunduŋ ka shɛba o ni kula n daa bɔhi lala bɔhigu maa bia ti yɛn ni kula kunduŋ Dagbaŋ bɔri o kula di zuɣu ti ni daa nyɛ zaɣi jihijihisi na ka chɛ bihi n na nyɛ ti a daa ni tooi yɛli ka bi tu so ŋun nangban nyɛ o ka kula zuɣu ŋɔ o bi diri binshɛɣu pahi nimdi ka o ŋubira di zuɣu chɛmi ka o zuɣu maa ka ʒiɛɣu bɛ di ni. hɛɛn di chɛmi ka ʒiɛɣu bɛ o zuɣu polo o ni tooi zaŋ o zuɣu zaŋ su n koobu puli ni ŋuri o puuni niɛma ka ʒim maa niŋ o kpɛ zaa n ti kpali ni di yɛn chɛmi ka ʒiɛɣu bɛ ni di zuɣu kunduŋ shɛba booni o kula ki n yi chaŋ ti tɔɣisi ni binshɛɣu ka shɛba naan niŋ shɛli ka bɛ ni bɛ yɛn ŋma o la kula. N ka din ka yɛri maa. O yɛtɔɣa ka n kaai nti yɛla. Niriba pam ka bɛ ni aai ni ka kunduŋ baa ni ba mi o la yɔbaa ka shɛba mi yɛn ni zɔbaa di nyɛla yɔbaa, yɔɣuni baa. To daa ku nya o mini baa waliginsi n-kabi sunsuuni amaa ŋuni be mɔɣu ni maa ka ti booni o yɔbaa. Zilli m-mali zali ka ti yɛn ni zɔbaa. awiya to yo baa m-bɔŋɔ kunduŋ mi m-bɔŋɔ a ni yuli baa abiya ka walansi beni kunduŋ malila naŋgban yaɣu hali kunduŋ mali nyina n-gari baa o mali nyina gari yo baa ka lan mali yaa viɛnyɛliŋga n-lan gari baa pam gba ka biɛla kaman ka lan ton dabisa zaŋ chaŋ kpe polo. di zuɣu hali bin tooi niŋ o niŋ zi shɛli ka a mi o kpim maa ka o tila yiɣisi ku niŋ o dahi pam zaŋ chaŋ kpe polo lala nyɛli kunduŋ o guubu di bi ne nini o bi tooi guura niri kam ŋun tooi zooi ka o yuuni mɔŋ mɔɣuni binkɔbiri sinii nima a ku nya ka kunduŋ ku duŋ ku ni kparibu zuɣu n ku kari o hali n ti gbaai o a ku nyɛli ka ku niŋ ku du n-kundi bini zuɣu n-ku karo hali nti gbaag o a ku nyɛli. Bɛ zooya pam ka bɛ tooi chana ka chani zaɣ bɔbili. Ban di nyamiya jɛŋgbuni bɛ gbuɣin lee gbaai ka ban chaŋ ti niŋ o yɛliyɛliya la hal ka o ti zɔri ka bɛ di o bi duri ti ya. Amaa o bi tooi guura ni tooi kari gbaai bini, amaa o lee malila yaa. A yi nya o, o nyaaŋa naba di bi waɣa paai o tooni naba, o ziligila o maŋ ŋ-ŋɔ. a yi nyɛla a ko ziligi, amaa ban niŋ zaa Dagbamba boli ba dirigu. Hɛɛn, Dagbamba boli ba dirigu. Dinzuɣu a yi wum ti yɛba, Naa a ni dani, a ni dan ŋoli ba, a ni dan jɛŋgbariga, wɔntam biri wɔntam, naa bi sɔŋ ka yɛn kɔŋ a ti ti lɛbi ta yiɣa, ni yuŋ pula bilila gɔhi n-tiligi ŋmɛri. Ni pupɔrigu ni zaŋ dirigu bini. Aai, di bɔri mi ka wuhi n labisina ti sɔŋ dirigu duuni. Hee, shɛba yi ni ku niŋ ka o boli pupɔrigu maa, a bi nyo n pɔrisi. Wei kpuɣili gbuɣinli bini o ni labisili sɔŋ, ti noo gbuɣinli gari o yaa. Hali Garinga Dagbaŋ ŋun o pupɔrigu, ti noo gba pɔrisimi. O nahingbaŋ ŋun kahili ka bi booli laa maa. Di zuɣu soya ti yaa ni dirigu ka yaa ni ŋuna e a mali yɛlimaŋli, amaa bɛ ni neei so gba zaa beni ka booni o dirigu, o gba zaa dirimi. O gba diri binnɛma pam. Ehe, tooi ti yaa ni dirigu maa di wurinila bina o gbahirimi dira. Di zuɣu a yi kana ti yuli kunduŋ m-bala maa, n lahi kana ti yaa daliri din ti o laa yuli maa. hɛn tɔri zuɣu kunduŋ bin niŋ daa nyɛ o ka o bɛ Dagbaŋ a bi nyaa n yaa yɛla ka yaa yi taai daliri nima n bi yɛn naa zaŋli niŋ yɛlimaŋli daliri nim ka yɛn zaŋ sɔŋa ka a gba chɛri ti niŋ a vihigu a bi nyaa pirina o mi tooi guura o tooi gu viɛnyɛla ka di gbaai mɔɣili binkɔbiri maa zuɣu di zuɣu ŋun daa baɣasiri n kuli na yiŋa yiŋ sapiya maa ban yaa dii ka nini kaman yiŋ binkɔbiri ka n yɛra maa ma bi tooi guura piɛɣu mini bua gubu nyɛ dini Di zuɣu ban puɣisiri n-kpɛri na yiŋa nti tom pahi ti ni yɔri ba niŋ bini a ma bi ko ʒiya luɣ yiŋga ka o lee bibira guubu kani. Di zuɣu ka bɛ puɣisiri kpɛri na yiŋa nti gbahiri yiŋ bini nɛma. Ehe, ban daa puɣisiri kpɛri na yiŋa nti gbahiri yiŋ bini nɛma maa, bɛ ni ka yaai guulu maa. To di zuɣu daadam daa ti bɔri ni o tum bari na, o zaŋla kunduŋ gbaŋ m-pili o maŋa ka gbaai daadam ka yo ni kunduŋ yaa gbaai daadam. di zuɣu daadama ni daa zaŋdi o gbaŋ maa mali pindi bi maa pirina ŋun tooi kpɛri na tampuuni maa zuɣu n tumdi barina bahu ka di zuɣu tooi yuli di zuɣu a yi kana ti yuli salima puuni ka a sahi ka kunduŋ mali yuli di zuɣu bee salli salima ka yiri o yɛtɔɣa ka yi ti nyu a ku tɛha ni ŋuni n bala dini tooi tahili ka niriba nyɛra ka ŋmɛri niŋ kpɛ ni ka ŋuni n bala maa shɛba tɛha bin yiri o yɛtɔɣa shɛm shɛba mi o kɔhi ʒɛmi ka nahi la. Ashike a yi ka lala nyɛli. Hali bi yɛr o yɛtɔɣa salli pun di bi ŋmani binshɛɣu mali yaa paai ku niŋ mɔɣu ni. O jɛrigimi. Hɛɛn, o jɛrigimi. To di zuɣu a ni ku yuun foto shɛli ŋɔ, ku niŋdi anfooni m-bala. Hɛɛn, ku niŋdi anfooni ka a yuuni maa. ŋun bɔŋɔ mi yɔbaa m-bala. Waliginsim bela bɛ sunsuuni bɛ pa yim. Ɛhɛɛn! A ni tooi bɔŋ a ni kari a ba diri o yɛlimaŋli, yɛlimaŋli n-kari dihi tabili bɛ bi diri o. Kunduŋ dirila daadam, Kunduŋ ŋubirila nimli kam o ni nya. Binniɛŋ ŋun mi ti diri daadam, Dagbanli pɔndibila n-simsim daadam di o. a nya ka ti diri juɣu binshɛɣu ka n juɣu dirimi daadama ku kpi ka yi niŋ nakpaɣu ni juɣu ŋun yɛn di o mi di zuɣu ayi ninkura shɛba yɛliti ni bi diri o o dirila binshɛɣu kam daadama ku kpi ka bi nya o waɣimbu bɛ yɛn ŋubi o mi di zuɣu Dagbani la puuni ayi ti bi diri o Hɛɛn! Di zuɣu ni ko yɛn yɛla o yɛtɔɣa shɛm bala, amaa ni labina nti yɛla tiŋgbani lana ŋɔ yɛtɔɣa. Dɔn tiŋgbani ŋɔ ŋun mallim n-niŋdi o su ni bɔri shɛm, ŋuni n-nyɛ eh, Timbuŋ. Dɔn ti malila Kunduŋ, ka chɛ Timbuŋ, ka chɛ Tibuŋ, ka chɛ Kumbuŋ. Yuya maa ŋmanila taba, amaa di nyɛla wɔliginsim. Di zuɣu ni kana ti wolli viɛnyɛla soŋa, ka yɛra o ka zaa tumtumsa, amaa bi dir o. Amaa bɛ yi lee ku o, sheela dabba m-mirina pɔi, ka ti paɣibu gba ka ti naan kana ti naan ti o ni wula. Nti di o. Man wula m-mila ŋun gari ma, ni gari so ŋuna, Naawuni m-mi o.